kusukela ka mdabula mi ngo jiwani i wa mina lowani nhloko i wa mina vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store youtube itunes na spotify hi famba na minkarhi loko ni ku solimaka mu mungu ahe ahe ni ku foti jiwani mu ku leke

mina ngisele channel ya sol makam g1 g4 f4 kwalaha i g1 yes
ripe ri ni la ku mi amukela hi le ka g1 sol makam channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona eka ndhenga wa siku ra namuntlha mi ta hi khomela ku va namuntlha hi sunguli eliso hi six o'clock i mhaka ya ku ri eh, uh, va ri ku na load shedding hala ka hina hi seven so hi vona ku swi nge endli ku hi sala ya ya yi endla after show uh, a hi ka thomo hi vhakela vakulukumba van'wanyana lava va nga ku pfuneni ka rixaka hi mhaka ya ku pfala ti-pothole va kha va nga kumi nchumu um uh, lava va rilaku hikuva lava ku tirhisa misava ya quality ku va pfuna rixaka i vanhu lava va endla timhaka ta vugevenga va nga ku lweni na ku ti humesa ka tona timhaka toleto handle ka ku dya nkarhi mhaka ku nkarhi wu le ku fambeni a hi lavi ku gezi ri famba ri xikarhi a hi tweni un'wanyana wa vona loyi ku nga nhlahla ku yena u ri yini
Mina hi mina Nhlahla ni rhangela youth leyi nga sungula project leyi lwisanaka na vugevenga hikuva yi pfuna aka community yi karhi yi nga vuyeriwi hi nchumu hi va hi karhi hi tirha ka patu ro sukela a Giyani College ku ya fikela eka Thomo laha hi nga sungula hi lembe ra twenty twenty ku fikela na namuntlha nkarhi wun'wani na wun'wani hi va hi ri kona hi tiveka hi ku vekela tikhoni hi va hi kombela mali hi sabelana. mara mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona timhaka ta swa timali nkarhi wun'wani ha tsandzeka ha material ntirho lowu hi tirhaka i hard job nkarhi wun'wani swa laveka hi tikuma hi ri na xi xo hi layichela hi kota ku phikapeka hi tirhisa na misava ya quality mara ha tsandzeka hi ku a hi na background a hi na nchumu hi lava ku pfuniwa hi munhu un'wana na un'wanyana sweswiya swintsongo i nga na swona ka business kota ku hi kota ku hi fikelela ka minorho ya hina swi tele leswi hi swi lavaka ku swi fikelela swo fanisana na mina na swi tiva ku ni le fashion design ku va ni va ni rhungwa i ku va ni ndlayini ni va ni ri na michini ende ka situation leyi ni humaka ka yona background a yi pfumeli ni lava ku pfuniwa loko a no vona michini a ni ta swi kota ku ni rhunga ni va na ti-brand ta mina laha ni kotaka ku munhu un'wana na un'wana a swi twisisa mara hi mhaka ya mali ni le ku tsandzekeni ha ti ringetela ka community laha hi tsandzekaka ku pfuniwa mara ku pfuniwa hi va hi ri ku langutiseleni loko hi ri karhi hi ri busy sweswiya swintsongo ha kota ku huma ka crime hi tshama kule hi ti create-ela mintirho situation ya le kaya leswi hi nga hi xiswona ya chavisa swinene mhana papa a va ha tshami swin'we so papa a ku ri yena munhu la tirhara hela Mhani hi yena a tirhaka makhixini. Mhani wa kota ku fikelela mali yaliya yo munhu a tlela a dyile. Mara yo va ta kota ku ni fikelela ka norho wa mina va le ku tsandzekeni. Muchini luwa wo rhunga wa durha swinene. Loko ni swi langutisa hambi ko va ku hlengeleta ximalana hi tibob tibob swi nga ni tekela na ten years. Ku embroidery na industrial ta swi kota ku endla vo ma fifteen thousand na vo ma thirty thousand. So xiyimo xa le kaya xi tshamisekanga mhani a nga tirhi o tlhatlhatsa swatswa kwale ya ya makhixini loko a kume ximalani xexa xo hi tihanyisa mara loko no kota ku kuma michini ni nga va best fashion designer la South Africa munhu un'wana na un'wana a swi twisisa ku because of that man la nga ni pfuna hi lava ku pfuniwa ni hava nchumu kaya swa tika a swi olovi.
okay uh fashion designer hi leyiwani ma yi twa yi kona i munhu loyi a nga ku hlamuseleni ku ri yena i munhu loyi a tivaka na ku u kota yini so n'wina mi nga kota ku pfuna hi yini loko mi ri kwele kaya because i munhu loyi a tivaka na tinyiko ta yena a swi tivaka ku u kota ngopfu yini se n'wina tanihi vanhu lava va kotaka ku pfuna kumbe va nga kotaka ku pfuna mi nga n'wi pfuna hi yini munhu wo fana na yaloyo hi mhaka ku vanhu vo tala loko va tinghenelelisa ka timhaka letiwani ku va ku ri na ti-reason to twala leti ti endlaka ku va tinghenelelisa ku fana na ku hambana ka vatswari i swi swin'wanyana leswi swi nga endlaka ku mihleketo ya munhu yi damejeka a za a hleketa ku vugevenga i timhaka to antswa kumbexana hi tona solution ka timhaka swa ku fana ka timhaka ta ku fana na teto timhaka ta ku vona mutswari un'wana a kha a hluphekisiwa kumbexana a kha a xanisiwa kumbexana leswiya hi swi vitanaka abuse ngopfungopfu loko ku ri lowa xisati i swi swin'wanyana swa ku swi nga tlulela na le ka n'wana a tibyela ku ri okay vununa i ku xanisa vanhu van'wanyana vununa i ku xanisa vanhu va xisati kumbexana a twa ku vava hi ndlela liya yo a za a ya a ya tiphandela hi ndlela yo biha because va kha va vula ku ri mhana vona i munhu loyi a kumekaka emakhixini a ko va na mali ene papa a va ha ri kona so a a hi tweni ku ya mahlweni mara hi kha hi hleketa ku hi nga pfuna yini
makulelo ya ma mina ma nga tsakisi swinene loko va ku n'wana i traumatise va vulavula hi n'wana wo fanisana na mina n'wana loyi a nga kula kha a tiva ku ri mhani va biwa a ni nga swi tivi ku mhani va biwa ni swi voni hi makulelo ma mina loko mutswari wa xinuna a bukutela mhani mhani loko ni endla grade twelve mhaxi ni ve na laki ni va president exikolweni xa hanyani thomo Hi lembe ra 2015 la ni rhangela machudeni hinkwavo na ntlheni va president ya circuit mara swilo swin'wana hi mhaka ya la ni sukaka kona swi ni tikisela mi kuma ku mihleketo ya mina loko ni langutisa vana van'wanyana vona va dya kahle va mbala kahle mara a swi ni tikisela ni tsandzeka ku ni pasa ni pasini mara hi mhaka ya mali na vatswari hi ku ku hava nchumu A mutini a ko va sweswiya swo va tixavisela mahovkhadi, matamatisi ku at least hi kota ku famba. A Joni ni yini ni fike ni graduate supply chain management mara ni yo tshama kaya a ku na lexi ni xi endlaka. Loko ni graduate-ini ni fike ni tshama hansi ni kombisa mhani ku riendzo ra mina mhani norho wa mina hi lowuwani ni va kombisini ku mina na ku ya exikolweni Ka ndhawu ya le kusuhani langusini Venda, nangusa ndhawu leyi ku rhungiwaka ni va kombisa sweswi ni nga va kombisisa xiswona. Ku suka kona ni tlhela ni ya kombisa na van'wanyana van'wana laha ni nga tsandzeka hi timhaka ta mali. Hi hetelela laha ni tshamaka hansi loko ri pela kaya hi nga ndlangi nchumu va gina va ku byela ku u saka ra mugayo mara swilo leswiyani mina a swi nga ni tikiseli a swo ni dyondzisa. Vusiwana nkarhi wun'wana va ri bya tlharihisa laha ni nga tshama hansi na majita lama ni swi vonaka ku na vona va tinghenisa ka mhaka ya swidzidziharisi va yiva na mhani u ri un'wana wo yiva na tiveka community-ni ku a ni ri munhu loyi a ni yiva ni phungela mara hikuva ni hlambe mavoko ni pfumela ku evuton'wini loko nga ti limit u tibyela ku leswi swa so ni ta swi kota wa swi kota hi ve hi swi kota ku volunteer as a community laha ni nga group-a group ya mina laha hi nga sungula ku chelachela misava leyi ni nga yi thya vito ni ku i youth against crime munhu un'wana na un'wana wa yi tiva yi tala ku va kona ka swiyanimoya na tindhawu tin'wana na tin'wana va hi tiva I vanhu lava hi nga tirha hi ku tiyimisela. Ni nga langutisangi ni susa pride. Va karhi va hleka, va vulavula, hi nga pfuniwi hi masipala, laha masipala a wu fanele wu nghenelela. Hi ri hava nchumu. Mara leswiyani hi nga swi sungula, hi ye ni ya susa tidyondzo ta mina, ku na lava nga na vuswikoti bya vona va nga byi susa, hina hi gina hi decide-a ku endla E mhaka yo famba kun'wana na kun'wana laha ku nga na goji hi tikuma hi ti khipa busy hi swona ha kota ku fikelela ka ti-needs ta hina sweswiya swintsongo hi ku mhaka yo kombela nkarhi wun'wani ya tikisela xin'wana na xin'wana loko u kombela i twa onge munhu wa ku tsona i twa ngo ka a nga swi lavi ende i va a kha a swi lava so hi xin'wana xi hi khipaku busy xi nga ndla ku yi tekela mahlweni.
Okay xin'wanyani ni nga xi xiya xi endlaku ku ri vanhu vo tala va va na problem ka timhaka letiwani ta ta ku tshika timhaka ta vugevenga i mhaka ya ku a va na nseketelo kumbexani support kusuka ka community um hina hi rhandza leswaku a mayi va ku penga lama ku ha ku ma nga tshika swi endla ku ku va na ntshikelelo wa ku okay na hambiloko hi ringeta ku ta na ku cinca kumbexana hi lava ku tshika mahanyelo lama hi ma endla vanhu a va hi tshembi so hi wihi nkoka wa ku hi tshika so vanhu va ku fana na lavawani i vanhu lava va ku um va lava ku seketeriwa va lava ku ku ku mbuweteriwa va lava ku hlohleteriwa ku va za va huma ka timhaka leti ta vugevenga.
Eka ku yiva, etikweni a ku yiviwa swinene, loko ku yiviwa ku yiviwa tindhawu to fanisa na a ku biwa makula a hi nga tsaki loko hi yiviwa makula because makula vanhu a va hi swi tiva ku loko Hi ma tshovela hi kuma leswi hi swi lavaka hinkwaswo. So laha tikweni ku gine ku biwa swiviji wani ma swi tiva tiko rin'wana na rin'wana ri na xiviji lava nga decide ku lava ku hisa kaya ku ve na lucky hi ku mhani a ri munhu wo tiveka ivi va hi vulavulela ivi hi titsongahata kwalaya hi swin'wanyana leswi hina a hi tinghenelerisa ka swona tifoni a dorobeni ha va swi tiva na van'wani va maphorisa hi ze hi ba nkuzi hi ba un'wana wansati wa un'wana wa phorisa Ivi hi ku yena a ku ri munhu wo kota ku investigate ivi a swi kuma mara loko a ta ka hina la a fane a ni khome kona a nga ni khomangi because ni fike ni n'wi kombisa mintlhontlho leyi me ni hlanganaka na yoho kaya nkarhi wun'wani ku yiva ka van'wani swi gina swi hundzuka e habit habit vulavula hi xi lexi xi ndlaku more than twenty one days hikuva vusweti lebyi u nga na byona u nga ri na nchumu so tikuma yi tinghenise ka swo fana na sweswo mara swi leswiyani ni ve ni hetelela ni nga khomiwangi because na loko ku pfuriwa molo. A ku ri siku leri a ni khomiwe hi maphorisa mo ringana nayini hikuva un'wanyana a seche foni ri tlhelo ka yena a ku hi mina ni ve ni va na laki va fika va ni tlherisa phasejini ni vhe ni tshutela mara ni ku hayi mina loko ku ri ke ni ku ri swin'wanyana swantswa loko ku ri ku fa ni fela entirhweni laha ni nge le ku pfuneni hayi laha ni nge le ku yiveni because ku yiva a swi na hakelo hakelo ya ku yiva i rifu so hina hi titsutsumisela tlhelo ka rifu na ku tikuma hi ri minon'wini ya vanhu swo ka swi nga ri swa kahle. Sove ri juluka u dya swa nyuku wa wena so hi le ku julukeni hi karhi hi nga kumi nchumu swi nga fambi swilo e swi. E mina kaya ni tshama na mhani na n'wana sesi hi vona lava ni hanyaka na vona hi masiku hinkwawo wun'wana loyi ni hanyaka na yena hi wun'wana wa munghana wa mina na yena la tingheneleriseni ka timhaka ta vubihi la a nga ti humesa Sweswi hi yena munghana wa mina, hi yena best friend ya mina, ni le kaya va tiva yena. Loko ni ri na problem-e ni lava ku kombisa hi yena ni kotaka ku vulavula na yena hi twanana. A ni ve ri xilondza xi twiwa hi munwayi, loko ni tirha na yena ni ri hava nchumu, hi yena ni n'wi hlevelaka ku ri he mfethu a hi kombisani hi pfunana hi ndlela yaleyo.

hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka g1 solimakamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku na swin'wana swi nga ni nyangatsa too much namuntlha ko va ku a ni fostelela ku gezi ri nga fambi ni nga se endla show se ni yi endli na ha nyangatso hi swona swi nga endliwa hi hi vakulukumba van'wanyana um so mi ta ni khomela loko ni langutaka ni ri serious no va serious ni ni ni borekile ni mi mintlhontlho leyi va va hlanganaka na yona a ku nga va ku ri yihi a hi twini kusuka ka vona na ku up to so far vanhu lava va tinghenelelisaka va kota ku va sponsora i vo mani um mintlhontlho leyi hlanganaka na yona loko hi karhi hi tirha kwalaho ka ku pfunapfuna vanhu E vanhu vo tala kahlekahle hina vanhu vantima vhele masiku lama ha ha hleketelelani laha hi fanele hi hleketelelana hi rhandzana munhu wa swi kota laha hi tirhaka kona hi kombisini ku ri e tikhoni ta hina ta vulavula u fanele u hunguta xipidi hi ku ku busy van'wana a va na mhaka na swona sweswo swi mhaka yin'wana yo vava swi siya hina ka risk because loko hina hi ta laha hi lava ku susa problem leyi nga kona hi tisa solution so hi tlha tisa problem because ku ve na un'wana wa hina a nga va a hlangana na khombo kwalaya mara hi ku Xikwembu xa hanya swi swi ko ma mi kuma ku a nga vavisekangi a nga zangi a va ka serious njhari or ku lova la a hi ri sure ku i lovini gine hi tivutisa ka ntlhontlho luwani ku loko ku ke ni va ri vachayeri i ncini lexi va xi langutisaka ka hina vo fana na hina vanhu lava hi nge le ku pfuneni a va hi tekeli nhlokweni kahlekahle swa vava swilo leswi ni vulavulaka hi swona muhaxi Hi na ka vanhu lava hi pfunaka apatwini munhu wo fanisa na Gimbo i munhu loyi a ri munhu la tshunela kusuhani na hina because la hi tirhelaku kona i ndhawu leyi a lava ku ndlela funeral ya yena so la ka hi sapota swinene a swi kota ku hi discount-ela ka misava leyi hi yi tirhisaku because hi tirhisa misava ya quality ku na vanhu vo fambisana na vo Buku, Buku i xipondzara lexi xi nga hi swipondzara from the beginning. Loko hi ya ntirhweni mi kuma ku un'wana i mbale xikhapukhaphu lexi a nga tshemba hi xona a yi swi kota ku hi provide-la tibuntsu safety ya hina the materials tibara tisemende nkarhi wun'wana ha tirhisa tisemende vo gina va kombisa ku tisemende a ta ha laveki mara swilo leswiyani a hi swi ta hi swi kuma for free mahala ka buku so build it yi sponsor-a swinene sweswiya swo mi kuma ku endzhaku ka certain period va swi kota ku hi nyika ximalana xintsongo na vona hi va hi kha hi xava swilo leswiya hi tikeriwaka ngopfu ka swona fanisa na bara hina hi tirha hi misava loko bara yi ya yi kha yi tirha ya vaviseka ende the more yi vaviseka hi fanele hi xava yin'wana a ku na munhu un'wanyani hi n'wi rilelaku handleni ka vona .
A khensa swinene ka lava va kotaka ku va pfuna i ti-hardware tin'wani ta ndhuma swinene kumbe ma ku a ti a ti faneke ti nga swi tekeli ngopfu enhlokweni swa timhaka ta ku fana na ku pfuna vanhu lava va ku pheca ti-pothole va ku pfumala hi ndlela leyi mara va ha va hleketelela van'wanyana mi nga va mi kha mi hleketa ku i timhaka ta ku va lava ku hunguteriwa xibalo mara. Why n'wina mi nga swi endli hi ta n'wina tikhampani ku na n'wina mi ta kota ku hunguteriwa swibalu ke?
Ya ku navela ka hina tanihi youth e lexi mina ni kombisaka xona i ku va hi sungula ma business lerikulu ku nga va ku ri rona ri ro chelachela misava mara hi nga ha tirhisi misava hi tirhisa xikontiri hi tirhisa hi famba kun'wana na kun'wana laha ku nga na pothole hi tlhela hi navela na hina hexe hi tikuma hi ri na ndhawu ya hina Phe vanhu vo tala loko va hi lava hi gina hi nga tiveki hi kumeka kwini, hi hava location, ndhawu leyi va swi tivaku, hi hava ndhawu leyi hi kumekaka ka yona loko a ho kota ku kuma ka yona. Ka leswo rhunga, support leyi ni yi lavaka i leyikulu. Misa loyi a nga ni dyondzisa ku rhunga i lovini so a na ha koti ku ya vutisa yena because hi yena a ni komba ndlela. A ni swi lava ku ni rhunga ni nghenela eka migingiriko yo fanisa na ti-fashion week ni advertiser mpahla ya mina ni tlhe ni yi xavisa so. Ni hava sitati, a ni swi tivi no ni ta sungula kwini ende na swi lava ku pfuneka. Ni fana na n'wana loyi a nga le ka wheelchair, a lavaka ku phush-iwa a fika laha a yaka kona. So mina lexi ni xi lavaka i timhaka to ni va ni ri na michini na ndhawu ya mina, ni kuma na na right fabric leswi ni faneleke ni swi tirhisa ka ku rhunga ka yena. Mina ni tlangela ni mahlawule mara vo tala va ni tiva ku mina jaja ni tirha na mathambo sungula ku gingirika na yena mathambo um ka ntikelo lowu hi tikelaku swo tala u swi kombisini na mina ni ta tlhe ni nghenisa vutivi byin'wana hi nga na byona ku lava nga na swona va nga hi pfuna hi tiva na ntirho wa landscaping and artificial grass la ka thomo hi tshama kona a hi se kachiwa, a hi se tirhela va kala lavo hi kachaku, na la hi nga tirhela kona a hi tirhela tirhela ngopfu tindhawu te le kule, la kusuwani hi tirheli ngopfu Keremetlad ni le Tiing. Ntirho walowo i ntirho lowu hi kotaku hi hi nga hundred percent hi wona hi nga wu tirha ku ya kule mara hi xota material, ntirho wa le Ndiskeppin wu lava material mo fana na ready mix, U lava na vibrate. U lava tiforomo hi ku hambanahambana ta switina leswi a hi swi tirhisaka ka ka landscaping. Ni kombela hi va pfuna vanhu lavawani va kota ku huma ka xiyimo lexi va nga ka xona i xiyimo xin'wanyana ma ma swi nga jina ku pfuka everyday u ya pheca ti-pothole vanhu va kha va hundza va nga ku nyiki nchumu van'wana van'wana ra pela va nga dyanga no dya va kha va fela . ku pfuna hina. U kona un'wanyana na mina ni n'wi tivaka wa le ka Hasana Dakar va ri Eric u swi khandziyela na taxi a suka Dakar because a Dakar ku a ku na xikontiri a gonya hala ka hina a ta a ta endla timhaka tetiya ta ku a phechaphecha xikontiri sweswi va khurhelini a ka ha ri na na xikontiri i gravel and a va le ku vuyeni va ta hetisa swi komba ku yeh ti ti-two bobo leti a hamba a tikuma loko a kha a phecha ti-pothole se ti yimile swi herini yena swi komba ku loko ku ri ku munhu yaloyo a dya hi swona a nga ha ri ku dyeni ta lava nga na timali na n'wina vomabindzu hi kombela ku sapotiwa ku seketeleriwa hi ku pfuniwa hi swilo swo fana na ready mix na xitampara na tiforomo teti ta hi ti vulaka Hi tirhisa na artificial grass hi lava na ti-glue ta ti-twenty litre hi swona swi nga ta endla ku hi start-a hi tirha mutirhi wa hina ku ya mahlweni. Xikombiso xin'wana ni nga ta xi kombisa na ku twa ku vilela swi vilerisaku loko ka ha liwa patu ro sungula ka ha ri mukhasela ra we re giyani va vuye va hi tela va sungula na hina hikuva n'wina a hi ri gwingirikeni ka patu leriya. Va ka hi nge tirhi mi nga ri kona. A hi ri halwini hafu loko hi ku heta hina hi vuye hi tlhelela hi ya tirha hafu leyin'wana hi pfalapfala magoji ku komba ku a hi lava ku yima gingirika loyi hi gingirikaka kona. Kute kondiraka yin'wana yi fike yi hela patsu a va hi langutanga no hi languta, Mkhaserara i hi telile before ku fika makondirakitara. A ku vafana hi ku n'wi mi le ku tirheni ni busy na patu lero hi ta mi tela hi ta sungula xikontiri na n'wina hi ta va na n'wina loko ka haliwa patu sweswiwa hi fikini a va ha vuyangi eka hina na namuntlha na sweswiwa ya ku navela ka hina tanihi youth e lexi mina ni kombisaka xona i ku va hi sungula ma business lerikulu Ku nga va ku ri rona rero chelachela misava mara hi nga ha tirhisi misava hi tirhisa xikontiri hi tirhisa hi famba kun'wana na kun'wana laha ku nga na pothole hi tlhe hi navela na hina hexe hi tikuma hi ri na ndhawu ya hina phe vanhu vo tala loko va hi lava hi gina hi nga tiveki hi kumeka kwini hi hava location ndhawu leyi va swi tivaku hi hava ndhawu leyi hi kumekaka ka yona loko a ho kota ku kuma ka yona. I swihi leswi nga ta hi tlherisela ka crime hikuva ku va hi yimise migingiriko ya hina mara a hi naveli ku tlhelela ka crime kun'wana na kun'wana la nga na magoji sweswiwa mi ta mi nga hlamali noko mi hi vona a two people against crime kun'wana na kun'wana la nga na potoli hi ta hi kha hi ta hi ta pfalapfala kona Na khensa swinene ku va mi vonile nongonoko lowuwani. Ni kombela mi endla swin'wanyana hi swona. Ku nga va ku ri ku share-ra, mi share-rela lava mi swi tivaka ku va ta pfuna. Kumbexana n'wina loko mi titwa ku mi nga kota ku va pfuna vakulukumba lavawani, mi va pfuna. Comment-ani laha a ka a ka comment section loko ku ri ku mi kha mi lava ku va pfuna. Hi ta attend-a ti-comments ta n'wina, hi kota ku vuya ka n'wina. Kumbexana mi hi Imeyilera a ka makamusoli g1 at gmail dot com mi hi byela ku ri um n'wina mi nga tsakela ku va pfuna hi yini mara a ni ta tsakela ku mi nga communicate na mina loko ku ri timhaka letiya ta ku mi lava ku va pfuna mi vheta mi vulavula na vona straight because i vanhu lava kotaka ku tivulavulela ni ta vheta ni va ni yi humile inkomu.
Eka van'wamabindzu lexi hi kombela ku pfuniwa hi xona hina hi kombela ku pfuniwa hi T_L_B loko ku ri na T_L_B hi nga kota ku tirha ntirho wun'wani wa kahle ngopfu wu ta hi olovisela na hina hi nge he tirhi ngopfu hi tirhisa matimba ya hina hi tlhe hi lava na tiraka tiraka ha yi lava na baki swi leswi nga ta kota ku hi pfuna ku escort-a everything leswi hi swi tirhisaku hi nge he fambi hi hayaraka vanhu as we waste-a. Xin'wana lexi hi xi lavaka muhaxi i i switirhi swo rhunga swa laveka hinkwaswo ka n'wina van'wamabindzu. Pfunetani, hoxani xandla ka vana lava mi va vonaka va tsandzekaka. Mi vekisa, mi ta swi vona mhandzu wa kona wu ta va wu ri lowukulu. Hi kombela ku pfuniwa hi swilo swo fanisa na mali, Mali xi hi xin'wana xi nge le ku hi tikeleni swinene because a ku na laha hi languselaka kumbe ku kuma a handleni ka ku va hi pfuka hi ya kwalaho so hi swi lava ku hi swi tiva ku loko hi kha hi tirhela ka ndhawu ya so ni malinyana yi kona yo kota ku at least hi endla tinidzi ta hina ka business ya hina yi kula yi ndlandlamuka yi tiveka ku fana na ti-business letikulu kwala ka tindhawu leti nga le kusuhani na hina hi ti vonaka ti ri cooperat-ini ti ri vanhu vantima hina hi lava vantshwa hinkwavo va swi vona ku ri okay vantshwa lavawa va va found-iwa. Hi this business man ende namuntlha va la hi mhaka ya yena i xilo lexi hi xi lavaka. E ka lexi mina ni vulaka ku ka vanhu lava nge le ndzeni ka vugevenga evugevengeni a ku nandzihi ka vava hakelo ya kona i rifu e mina ni nga kombisa leswaku mi nga titshuneta hina laha hi tikuma ku hi khoma khomana hi ri kona at least sweswiya swintsongo hi swi kumaku ve rihloko ya njiya ho tsemelana hi famba hi ya mahlweni siku swi nga ta tshamiseka ha swi kota ku Okay, hinkwenu hi xerha nhloko liya hi nga na yona hinkwenu. E, hi leswi mina ni nga kombisaka xona.
Ntokoto Studios. Home of Technology.
Awusehlangana na ndzingo Lowu nga ku ringaniki makwerhu. Avuxeni, loyi i Elias Chauke muyimbeleri wa vunanga bya gospel laha u langute chanele ya G one Solly Makamu n'wamafenya wa ndhuma wa hina loyi hi n'wi rhandzaka swinene hlayisekani hinkwenu.

no dawela ku lungha nkingha ya mino ni rhandza ngopfu vanghana